Хәерле көн, исәнмесез. Минем исемем Алевтина. Без сезне үзебезнең татар гимназиясе музеенда күрүебезгә бик шатбыз. 1991-1992 уку елында Зәй шәһәрендә беренче милли уку йорты татар гимназиясе ачылды.

Көндез сәкедә ашаганнар, төнлә йоклаганнар. Сәке кырыенда биш шыр, ут түшәмгә беркетелгән, әни кеше өчен уңайлы ясалган. Сәке астында казар бәбкә чыгарганнар, өйләрне паласлар, төрмәләр, чикешләр, челтәрләр белән бизәгәннәр. Һәрбер өйдә мич булган. Ул өйне җылыткан. Җилпуч белән икмәк җиргәгәннәр, аннары он өйли башлаганнар. Мичтә ипи, чуенда аш, ботка пешергәннәр. Астына ут ягып, казанда ашарга пешергәннәр. Менә бу яргычта ярманы ярганнар, сөттән каймак, коймактан гөббәдә төшергәннәр. Әйдәгез, бу кырга рәхим итегез. Бу кырда безнең самоварлар, самоварда чәй кайнатканнар. Чәй урынына үләннәр яки кишерләр кулланганнар. Җиз самовар, никельле самоварлар булган. Самовар торбасы мичкә ясалган тишеккә тоташтырылып. Түр урамга чыгып киткән. Әйдәгез бу турыда рәхим итегез. Соңыннан кирогаз примуста пешерә башлаганнар. Башта чыра яктысында, аннары сукыр лампа, унлы лампа, җиделе лампа яктысында эшләгәннәр. Бу кырда безнең керләр юа торган әйберләр. Керләрне көлгә салып агартканнар, кер сабыны белән юу, имеш тәбәрәкләп чакыганнар. Киенте чиләк белән су ташыганнар. Сырлы такта белән үтәкләгәннәр, соңыннан тимер утык чыккан. Эченә күмер салып үтекләгәннәр. Менә бу бүлеккә рәхим итегез.
Музейда милли киемнәр, сугылган пылыслар, сөлгеләр күргәзмәсе эшли. Мулла итәкле күлмәк, татар кызларының милли киеме. Итәкләре ни кадәр күп булса, шул кадәр матуррак санала. Озын булуы белән кызларның балтырларын чит ят күзләргә соклана. Бизәк төшкән итәкләрне читлек дип йөрткәннәр, аларны татар кызлары бәйрәмнәргә кигәннәр. Балалар, бу кырга рәхим итегез. Колпакларның да төрлесе булган. Кечкенә колпакларны шешкә кыстырып куйганнар. Аның өстенә шел ябылган. Алъяпкыч алау костюмының җәү керешен ничек киметкән. Карагыз. Музейда бик борынгы әйберләр, мамонт теше кисәкләре, папируслар бар. Акчалар да бик күп. 1872 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр бик иске акчалар бар. Бу бүлеккә Рәхим итегез. Музеебызның тагын бер экспозициясе Бөек Җиңүгә багышлана. Монда йөздән артык экспонат бар. Сугыш еллары фоторәсемнәре, солдат хатлары, фронтовик якташларыбыз хәтирәләре саклана. Бу сурәттә шәһәребез ветераннар советы рәисләрен күрә аласыз. Аны шәһәребез рәссамы Шиапов гимназиябезгә бүләк итте. Бу бер тарихи итегез. Бу почмак пионер оешмасына багышлана. Коммун Ленин бүлеге, бүгенге чор балалары өчен гел таныш булмаган урын. Ул вакытта Ленин күп бөек кеше булган. Егерменче гасыр балалары башта пионер, аннан комсомол булганнар. Әйдәгез, укучылар. Бу почмак Татарстанның башкаласы Казан турында. Зәйт Эликем хәзер экспозициясендә безнең шәһәребез турында материаллар тупланган.